Pênivîsê binvîsa û gotinên xwe bihûna û tîpên xwe bi ser rûpelan de birjîna. Ji ber ku çîrokek din a şîn wê tevlî çîrokên şîn û êşa dilan biba, wê di nav hesret û mereqan de serê xwe berz bike. Ev çîrok Dem baş, em ê di xeleka xwe ya sêzdemîn de ji programê Romanê bi kurdî digel we bin. Li wir hin roman hatine nivîsandin li ser kavilê sitem û zorê û hin ji wan di nav xeyalan de hatine sazkirin. Lê romana Sûriye Kan ji nav kavilê êşa rasteqîn, ji nav kelaşê sax û miriyan hatiye der. Dibe ku xuda bi xwe jî van bûyer û serpêhatiyan tîne holê, ta ku armancên xwe yên xwedayî bibe serî. Ku Kurdên Sûriyê bi xwe parçekî mezin bin ji wan êşan. Pabendî bo adatên ku dihêlin zarokên malê dê û bavê wan rê hevalên wan hilbijêrin, şirîkê jiyana wan an ku û tevahiya rewşên siyasî û civakî yên zehmet û her wiha feqîrî û xizanî Şêx xwe rastî wan hat. Lê wilo jî tevbûna piştgir û sedem dago şêx xwe terka peyalên neke û bêhtir pê ve bê girêdan. Heger kurd sêwiyê cîhanê bin helbet kurdên Sûriyê sêwiyê kurdan in. Bêxwedî, reben û belengaz in. Bê heval in, bê berdevk û bê berpirsyar in, bê dezgeh û sazîna, bê nasnama û îqa mena. Gundên wa herî ne, xanîyê wa kelpîç in, bela wela ne û ne li ser hev in û bi ser de pena ber in. Bi van gotinan nivîskar di riya romana xwe Sûriyekan re rastî û serpêhatiya miletê Sûriyê anî ziman û şîrove kir, ji bêzarî û xembarîya ku di vî şerî de dîtin. Lê wilo jî roman tijî guftûgo û nerînên derbarê pêşerojê de sebaretî miletekî ku ji mêj ve bindest û mehrûm e. Nimûne Şêxo yên netewperest û kurdperwer yên ku heta bi hestiyên xwe bi netewa xwe ve hatiye girêdan Wilo jî pirsgirêk li pêş xwe nedîtin ku aşiq û bi dil be jî. Di çavên Şêxo de hemî însan weke libên qehwa hêran bî lê hatiye yan weke libên zeytûna di guvaşgeha rûn de. Heger tu Sûrî bê divê te yek ji malbata xwe yan hevalekî şêrîn ji dest daba yan bi kêmayî mala te wêran bûye û tu koçberî kongehan bûyî. Ev hûrguliyên nihan yeko yeko nivîskar ewilteşiya bejna Şêxo rêsandina. Şêxo yê ku hemî rengên îşkencê di eşqa peyalê de dîtin. Şêxo yê kurd û sorî û piştre penaber van qonaxan tev nikarîbûn vîn û îradeya wî bişkînin. Tago aşiq be jî lê qeder Tim gotineke wê ya din heye û piraniya caran dijî xewn û omîdan serê xwe hildide. Şêxo yê gotin difikire û bi ser xwe de diponije. Gotenê hema çixarê vedixwe û di nav xewnên xwe de no boye. Di vê cîhana hişk û sirt de, got evînê ew kiriye her tişt. Lê mixabin ew evîn jî wî li bin guhê sed dîwarî dixe. Tê zanîn ku giryan seyro di sala hezar û neh sed û nod û du duan de li gundewarê Bajarokê girkê li gê ji dayik bûye û romana Sûryekan romana wî ya yekemîn e û ew jî ji berhemên Weşanxaneya Sersera ya li Berlînê û delîveyên destxistina pirtûkê em ê di bayo de binvîsin. Çarenivîsa wê çîrokê û dawiya vê romanê çawa na, em ê bihêlin ji xwendevanê wê re ku ew biryarê bidê. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.